Sɛ ɛyɛ wo a, na sɛ woampene yie anhwɛ a, ɛbɛha wo. Enti nea merebɛka yi, wohu bi wɔ wo nipadua mu a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛma wo nan anaasɛ wobɛkɔ hospital na wɔayɛ check. Wɔayɛ test na wɔakyɛke wo na wɔahu sɛ, oh, you are suffering from kidney problem anaase wonni problem biara wɔ wo kidney ho. Na sɛ woantie nne yie anaasɛ wobu w'ani gu nneɛma bi so na sɛ wo kidney ho ba asɛm a, ɔdɔfoɔ bɛha wo. Ɛhaw paa. Nti wohu saa sign wei a, eh, the warning sign that shows that eh, your kidneys are toxic. Number one ɛyɛ loss of appetite. Nti wɔ hɔ na sɛ woyɛ obi a w'ani hyɛ da nyɛ aduane ho, yɛde aduane bere wa wontumi nni, anaasɛ poor diet, wonhyɛ da nnidi yie, you don't feel like eating. Ɛno yɛ number one warning sign a ɛsɛ sɛ wohu sɛ eh, your kidney are in danger. Ɛna number two, Nausea, Nausea especially in the morning, anɔpa wosɔre a na ayɛ sɛ wopɛ sɛ wofe. Ebi wɔ hɔ a like ɔnyare all of a sudden anɔpa ɔsɔre a most of like ɛbɛ happen continuously nti wohu saa sign wɔ yi a anɔpa asɔre a na ɔbɔ frɔn na wopɛ sɛ wofe. Ɛno nso ɛyɛ another sign ɛna afei nso easily fatigue ɛnkyɛ na woyɛ adwuma bi a na wabrɛ kyɛ sɛ adwuma ketewa bi a wobɛyɛ bi a na wabrɛ don't feel like doing it again you feel so tired. So wate aseɛ? Nti sɛ wohu saa sign wei a, ɛno so bɔ mmɔden ara sɛ wobɛma wo nan ayɛ ntiantia wɔ ayaresabea a adwuma biara ketewa bi pɛ na wabrɛ na wakoma ɛbɔ na wabrɛ ɛna afei so wosan hu sɛ ɛfrɛ bi periorbital eh, edema anaasɛ puffy eye sɛ ɔkɔ nan sɛ w'ani no asɛ ɛnwo kakra ɛno so ɛyɛ another sign ɛna afei so wobɛhu sɛ wo nan ase na ɛtaatae Wɔn ara sɛ ebu ha behu sɛ ɛno yɛ major sign paa, ɛno yɛ major sign a wɔ hɔ na sɛ wɔn ara sɛ ɛtaa taataa yɛ a, ɛno soso no bɔ mmɔden a bɛ ɛsɛ wobɛkɔ hospital na wakɔ kyɛke na ahwɛ sɛ ɛyɛ kidney eh, problem na wanya a na wɔn ahwɛ ama wo. Ɛna afei nso wodwen so na sɛ ani taa pu ahuro a, aha, obu wɔ hɔ a odwen so a ani bɛpu ahuro saa nti continuously wohwɛ na sɛ woyɛ obi a wotaa dwen so na sɛ ani pu ahuro a bɔ mmɔden ara sɛ ɛno nso wobɛkɔ ayaresabea. Ɛna high blood pressure, sɛ w'akoma anaasɛ ɛɛ wowɔ sɛ wowɔ pressure anaasɛ woyɛ hypertensive a, ahaa ɛno nso ɛyɛ na wahwɛ no yie. Ebetumi adisturb wo kidney. Ɛna afei nso so no, sɛ obi a wo skin no ɛta ɛkeka wo na ayɛ dry a, most of the time bohu sɛ wo skin no ayɛ dry na ɛta ɛkeka wo a, Ɛno nso ɛyɛ bi a sɛ wohwɛ no yie pa ara a ɛno nso ayɛ a na ɛyɛ woanhwɛ no yie a ɛno nso ɛbɛtumi akɔfa ɔhaw de abrɛ wo. Ɛna afei so woyɛ obi a wotaa dwo nso anadwo pa ara a ɛno nso ɛyɛ kidney problem ɛna ɔyɛ dɛn wanya ɛhɛn frequent urinating at night nti obi anadwo wotaa dwo nso dwo nso pa ara a ɛno nso so bɛtumi ayɛ bia ɛnti saa science ntumi sua ama anaasɛ saa science yi a ma wobɔ so nyinaa no wohu at least mmienu anaasɛ wotaa hu bi wɔ wo nipadua mu a kɔ sɛ wobɛkɔ check up na wakɔ ma doctor anaasɛ ayɛ nhwehwɛmu na ɔma hu sɛ woyare bi anaasɛ woyɛ dɛn wonyare bi na ɛmi sɛ sɛ wotumi sɔ ano ntɛm a ɛne wɔn bɛboa wo na what you know cannot kill you, what you don't know can kill you. Nti hwɛ ne yie ne bɔ wo kidney ho ban. Na wo ba ayaresabea a kidney no ɛsɛe amanfoɔ, ɛku amanfoɔ, dialysis ɛnyɛ easy, sika a bɛtua within a week no. Nti asɛm a meka yi tie ne yie ne tie no aso pa mu. Na sɛ woanya kidney problem korɔ mpo a anaasɛ kidney failure a ɛɛ mede ɛyi natural way bi ɛbɛma wo Na wo follow a nso bɛtumi aboa wo. Anaasɛ ebi koraa mpo no, wonya bi mpo a, nneɛma a wobɛyɛ a ɛbɛboa wo na woatwe wo ho afiri kidney failure ho. Ɛnti bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ subscribe anaasɛ wobɛ follow me, follow me, na next video a mede bɛba no, woatumi ahu na atumi aboa ma na woatwe wo ho afiri anaasɛ woabɔ wo kidney ho ban. Hyɛ ɛfa ma obi na obi nso mmɔ ne ho ban firi kidney failure ho na watumi wanya nkwagyeɛ. Nti bɔ mmɔden hyɛ na fa ma obi. Hyɛ ma wo nua bi, wo maame bi, w'adamfo bi. So wote aseɛ? Na ɔno nso yɛ dɛn? Ɛntie nneɛma a makeka yi na watumi abɔ ne ho ban afiri kidney ho.